Ych chi gyd yn cofio fi'n ail greu bwydydd o ffilm a theledu o chi wastad eisiau trio? Fi di roi i chi pancakes o Matilda, moist maker o Friends, hyd yn oed y Krabby Patty o Spongebob Squarepants. Ond heddi ni am taclo raglen sydd yn llawn fwyd, ac yn fy marn i, y brenin o cartoons. Dere da fi lawr i Springfield. Dyma bwydydd o'r Simpsons. Hoff bwyd Homer Simpson yn y byd, yr iconic lad lad donuts neu Homer Simpson donut. Donuts. Nawr, cyn i ni ddechrau i wneud y donuts yma, fydd angen oedolyn gyda chi, gan fyddwn ni'n defnyddio olew poeth i coginio nhw, ond nawn ni ddod at hynny nes ymlaen. Ar gyfer y toes, yn gyntaf, mewn jug, mesur allan 236 mililitr neu cwp o llaeth a chynhesu i 35 i 40 gradd Celsius. Yna adiwch llwy fawr o siwgr a llwy bach o yeast, yna gadael hynny i sefyll am 10 munud. Yna yn bowlen o gymysgydd trydanol, adiwch 4 cwpan o blawd, sef tua 544 gram, Adiwch llwy fawr o siwgr brown, llwy mawr siwgr gwyn a pinch o halen. Rhowch mix iddo gyda whisk yna rhowch y bowlen ar y mixer trydanol. Wrth gwrs allwch chi wneud hyn heb y mixer trydanol ond mae'n loads anoddach. Ok? Ychwanegu'r yeast milky mixture stuff 'na. Yna craciwch dau wy yn y bowlen a ddau llwy mawr o menyn unsalted, room temperature. Rybiwch e mewn fel hyn. Wedyn ar work surface rhowch bach o flawd a ddechre siapio'r toes mewn i pêl. Rybio bach o olew tu fewn y bowlen ac yna adio'r toes. Gorchuddio'r bowlen gyda tea towel a gadael i godi am awr. Ar ôl yr awr mae'r toes wedi tyfu lan, aww 'na ciwt! Rhowch punch mawr iddo i cael gwared o'r aer. Yna rowliwch y toes allan fel hyn, cofiwch i adio fwy o blawd fel sydd angen, yna torrwch allan eich donuts. Rhowch nhw i gyd ar baking tray gyda parchment paper, gorchuddio eto gyda tea towel a gadael i godi am 45 munud. Yn y cyfamser mae angen i chi cynhesu eich olew. Nawr wow! Stop! Dyma'r ddarn beryglus. Gyda unrhyw beth yn y fideo yma i wneud â'r ffwrn ac ymwedig y olew, mae rhaid cael o do lyn i wneud hyn i chi. Ok, na diweddu. A chynhesu'r olew i 180 gradd celsiws. Y tra bod hynny'n cynhesu, mae angen cael y sugary icing ar top y doughnut yn barod. Felly, adio 4 llwy o icing sugar i bowlen gyda splash o ddŵr. Yna cymysgu fewn bach o pink food colouring. Pan mae'r olew wedi cyrraedd 180 gradd celsiws, rhowch eich doughnut mewn i'r olew, ddim mwy na 3 ar 1 adeg. Ar ôl tua 90 eiliad i dau munud, rhowch fflip a cario mlaen coginio ar yr ochr arall am ddau funud neu tan bod y ddau ochr yn golden brown fel hyn. Ar ôl rhyw deg munud, grabiwch doughnut, dropio fe mewn yr eisin a newch yn siŵr bod e wedi gorchuddio'n dda. Sbrinclo eich sprinkles arno fe a dyna ni! Waw, maen nhw'n edrych yn amazing! Troi allan. Yn really cool! Oh. Yes! Rydych chi mewn, maen nhw'n ysgafn. Mae wastad eisiau trio un o'r ein. Alla i weid pam bod Homer Simpson yn cael ei rein gymaint. Fantastic. A dyna ni, gobeithio nathoch chi joio'r fideo heddi gyda fi. Ac fel pob fideo arall, cofiwch i dan ysgrifio i pop ti, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Na wel chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta boys, have a good one.